Mele ji destê derevînê wan piştgirê xwe difroşe. Wer hasil dewam dike royê pênce zêrîn tîne. Pênc piştgira dibe difroşe, êvarê qîzik dest pê dike, sibê re pênc hevê din hazir dike, wana dibe difroşe eyn wer dewam dike. Evdila santiqekî da tîne tijî dike zêr. Tijî dike zêr rokî bazirgan başiyê Bavê Fîzikî tê wî şerî. Derbas dibe bala xwe didê wan pêşgîrana tên firota meriv pêşgîra mêzde dike. Tu nizanî bi çi awayî çêbûne. Bi çi awayî çêbûne eva tere pêşgîrek tere tu wele îsal biya hediyej paşayê xwe re bibin. Ez ê biya hediyej paşayê xwe re bibin. Divê bav û fiyata wan çi ye? Divê deh hezar. Deh hezar ra dide pêşgirê digire û tê êvarê tê wexta here duwana paşê tê memleketê xwe here duwana paşê pêşgirê derdixe pêçayê. Ser şoka paşê datinê paşa vê tê wexta pêşgirê lêzet dike aqilê wî dest kene. Yo divê eva çera tê çêkirin. Tu divê dest wê negerê. Digre êvarê ve tekî duwan paydos dibe pêşgê xwe digre terre. Terre oda xwe dibê jina kelewerê xwe ne îro bazirgan başiyê me hatê vî şerî hediye ji min re vî pêşgirê me. Çer pêşgirê derdixin awale paşa dibê me xîza xwe dî. Jinê heye û heyne ve qîza me waye panzdeh sale wenda bîye. Paşa dibe xênj qîza min kes van pêşgire nikare çêke. Sif qîza min dikare van pêşgire çêke. Qîza min dikare van pêşgire çêke. Ê dibêjam çerkin bê bişire pê bazirgan baş. Bazir bazirgan başî dike Dibe îştara mekî mole texweyî bi pêşgirê anî anî tene anî serê te şû. Yaw paşa dibê meke yaw meke he mala xwedê ye ez ram herim şerê ezîmê giran ez mêrik li kut bînim bi xweyî pêşgirê kî ye mêrik çê neke mêrik difrû ez sonim mêrik zanê xweyî pêşgirê kî ye. Wallahî bi aqilê te bire. Yan serê te yan xweyî pêşgirê.

Divê tu zêrin digre tu yeka din bide. Yeka din bide min pêşviya xwe digre û birê dikeve. Birê dikeve tê dibe merin derê te eva kî çê dike tu vana ji kutînî divê wele bûka te çê dike. Ê divê te bûka min ji konî. Divê wele bûka te ev dolara xatû dihat firotanê min bi tu zêra kirin. Birê de mêze dike Awa naxe. Ya divê te du zêra kerê divê şima ez bîst zêra bidim te nabe tu bidî. Walê divê divê şima nabe. Divê min du zêra kerê. Bîst zêra didim şima nabe. Tê tê ber derî jinik jinik jinik derî vet ke bî çiye xêre divê walê min te firû. Hey divê xalê xwe tişte nefşe jinik xwe difrûşe. Wala jinik bî min te du zêra kerê min te bîst zêra firû mirî bîst zêr dayê min. Ew divê xwe dê tevkuje. Sandiqek zêrê me ye. Ew bîst zêrê te ye çêkirina min e du roj e. Wala divê min te firotî. Ê divê xwe dê bela xwe deh te te min firotî firotî eş te. Divê ez min xwe tek çekê mêra bînî. Pere xwe tek çekê mêra ji kire tîne papavekî tîne. Çekê xwe mêra xwe tê papav de serê xwe şûrekî girê dive û û hespê kişxwara tîne û hespê bazirgan başî ji xwe heye û ew bazirgan başî sar mate şer derkeve şûr dikişîne dike qirsa bazirgan baş. Dibê evan na dawe çi ye tu min ji xwe re dibî tu min ji kê re na dibê tu diya min ê xwenga min ê wele te ji xwe re na. Hal û meselê min û paşê û pêşgirê a. Min pêşgir bir hediye dayê. Jina wî gotiye xwe yê pêşgirê qîza me. Ji min re got tu nava Mehkî de xwe yê pêşgirê tî nîbîne nanî serê te çû. Ez tevî bavê te. Tenê divê xara sorin tu. Wexta were divê sorin tune vana rat min pê Mala xwe tê mala xwe em werin dora Evdila. Evdila zêra ser xwe ra dike, binê xwe ra dike, dixwe, digere, îşekî nake, rokî pere mêze dike, tek zêrek me bilisan dike. Çokê xwe dixe, divê az tiliya jina min çavê min ra here, bê an hal vir min, min çû vî zêrê dida pê jê ra, hevirmiş tanî, sibî dikir pêncez zêr. Rot be divê ez heta jina xwe nebînim û ez ê wek bigerim. Yan ez ê bimirim yan ez ê jina xwe bikim. Digere li biyalî pere li wiyalî pere şer bi şer digere çi serê we bêşînim wer hasil pere bi şerê wama dertê pere sera paşê li derê mala paşê pîskek bîne.

nabe da. Digre dibe malê cem diya xwe û bavê xwe diwele ha mesela eva mêrê min e min maya mara xwe beriyê û dûrimê ji wan re ji anlatmê ji tike dibê li pê min hatiye îro ji mêrê xwe dîtî em gere îznan bide ez mêrê xwe re per dibê paşa ewî çû waka geriya jina xwe dî tu da min nabînî dibê tu da min nabînî Law divên îro dîsa nevin bira bextiyar îşev jî bes kene. Hemî dawa êvar e sibê paşê bibin serî wî lê. Dawa paşê mesele nînin, dawa paşê bextiyar nevin. Bextiyar cem nevin serî wî lê nexin. Dibe sibe da dawiyê mesele hatiye, bextiyar raz dibe û Îfada wî nagire, nabê ya û tu di nav xalîçê de çi digeriyayî. Bextiyar pirriya hêrs bîye bê îfade dibê bibin serê wî lê xin. Ew jî dibê belkî li xwe biaqile ji min re bêje ya û tu oda jin min de çi digeriyayî ez îfada xwe bidim. Ê hema bê îfade dibê bibin serê wî lê xin. Ra dibin bextiyar dibin pêşiya xwe dibin bibin ciyê celatê, bibin ciyê celatê. Hezkirina Xwedê, ew bazirgan başiyekî di binê darê de dîtiye, eynî tê di ber rêya wî di ber celatê re derbas dibe, bêze dike gencekî anîne serî wî lêxin. Celat çê re dibê eva kî ye, sûcê wî çi ye, dibê wele eva Bextiyar e, Çer Bextiyar. Wele dibê Bextiyar e. Ew dibê Bextiyar, lay paşayê me yê Stenbolê bû. Wele dibê Bextiyar e. Ê dibê hûn nabe hûn serê wî lê nexin ez serê wî lê xin. Yew duş xwe re here vîşî xwe mêzeke. Em celatê paşê ne paşê emir daye me em serê wî lê naxin çima em dibin te tu serê wî lê xin. Dava çi ye? Dibê ewî bavê min kuştî. Ewî bavê min kuştî ew îzin bidin ez herim cem paşê îzin bigrin ez tim serê wî lê. Pemû dibê hero cem paşê celatiya hez dikin. Divê biram serê behtiyar jê nekin. Paşa îzin bide wî bira ew were serî wî jî. Eva dereve. Dereve paşa jî li qesra xwe sikinye beglet ye. Divê ya rebê hema ji şer yekî bigota paşa behtiyar af bike serî wî lê nexin min da xatirê wan af bike. Kesî nebû. Nizad ke yek bi rade ber bi ser o paşêtê wer şat ber bi ala eva îşala eva tê dibê paşa serê wîlê nexe berat bike. Eva tê selam aleykim aleykimî selam law dibê xêr e tu çima wer direvî tu çima wer acele dikî dibê paşa ew girtiyê ki tu serê wîlê dixî bide min îzin bide ez serê wîlê Êno dibê şima îzin din tê û celatê min serî wîlê xwe şima îzin din tê. Cadim paşa duşîmiş ne. Pekê dibê şima tu serî wîlê xî. We celatê min min cezayî birê celatê min serî wîlê xwe şima tu serî wîlê xî. Dibê ew bavê min kuştî. Bavê te dibê çend sal hatiye kuştin? Dibê bîst sal. Xalê mala temîrat te dê law teza hevdeh sal bî. Bîst sal bavê te hatiye kuştin. Diya du sal beriya emrê xwe bavê te kuşt. Law teza hevdeh sal ye. Dibê ji me rast bîje, tu rast nebî lê serê te jî. Paşa dibê eva Bextiyar layê paşayê me yê Stenbolê ye. Çima hatiye ketiye destê te? Çima hatiye ketiye destê te? Evî lawikî filan salê, filan tarîxê ez eynî bazirgan dihat Li filan derê, li binê filan darê min qûntaxa wî dî, pêşayî bû, li binê darê bû. Hate wer dibê jeton dikeve û lêweleyê min e. Dibê min anî Stenbolê min hediye ji paşayê xwe re anî. Çima ketiye destê te, çima yetûyî li serê wî lêfî. Gazî jina xwe dike. Divê jine kilayê me hal meselê bazirgan başî aha gazî dike divê esker here bira serê bextêr jine bextêr bigin bî. Du hev esker terin divê serê bextêr jine ki bextêr bigin bîn paşa. Vata bextêr tîmen cem paşê divê Xwetabê pêsira vextiya layê me divê min kiriyê tu neke tu layê min î. Hal û mesele mi çe ji ra bo serî de eyn wer ji wan re divê ji vextiya re divê divê paşa te bê îfade ji min re digo bibe serê wî lêx ez bûm me hêrs bûm mi dengê xwe nedikir te îfadan bigirta dîsa serê min lêxista ez ber serê xwe nediketim Te îfada min nedikir ama çer te wî dûrimîn dî te ji min re got rabin bextiyar bibin serî wî lêxin. Te ji min re bigota tu tu oda jina min çi digeriyayî tu tu nav xalîçê de çima pêçî avî bûyî te ji min re were nedigota ama ji gû bibin serî wî lêxin. Ê dibê layê min tu Çi jê der oda diya te hebû? Tu çima hatibû odê çima nav xalîçê de bû? Dibê paşa wata kî tu ji mal çûyî nêçîrê wezî hat sera te ji min re gora ji min re xalî bikerî. Min rabû jê re qawe kelan. Min qawe anî da ber. Paşa got we panzdeh, şanzdeh, hevdeh sal encêm te me. Ez nizanim qawe bikerî min. Gulay min qawaşî ji min re te nizanin xwedê bi kevî ye. Got ji min re ku lay min tu qe bextê re nizanin panzdeh sal e tu giyan paşê dixebitî tu nizanin hele qawê bi kevî ye. Tu rûnê erra tu ji te re qawê dikevî ye. Rabû ji min re qawe kelan fîncanekî ji xwe re kelan. Min qurtekî li qawê xist min da xwe nedî. Min wer xwedî nîze kir hûn were ser min re sikinî ev nav xalîçê da. Ev nav xalîçê da me. Gazî toxtora kir ku werin talîlek çê bike. Talîlê ku çê kir e ku Bextiyar dermanê xewê danê. Dermanê xewê bayirmîşkirinê danê. Gazî celatçiya kir ku qe milê xwe nede jêr. Serê wezîr bibin lêxin. Awale birin serê wezîr lêxistin û Bextiyar Gihîşt bavê xwe û diya xwe, ew çû mirazê xwe şa bû, ez jî hatim vira.